akaende wantiere kod remes remes mar nyanam suafi sana nyakwara muge kalure gi sawa aneno ka sama ya wanga sa imechuko macho yangu za wakaende uh, wadadhi wech manyena kod james robolo kuwasi warga chieng rajabuza mage emoko kuom weche manyien yelak sechege kelni kod an james rabala Okay, mana swala ya Lamolo Odinga kawuono tero campaigns mage e kaunti ma Kisumo. Kumachielo kendo wachako wadhi e kaunti ma Mombasa wayudo ka chanda ni miyo moro nosemo nyeke to kano ise ni gokinyi ka gokinyi wiye wil moko mi chwore adela. Kumachielo wachre ni kaluwore gi nonro mosetimi ya Moneka TV production, Moneka production wachore ni a thoth nyiri mawuok Imbo ok dwa hulo gwenge ma giaye, kata kamano endo koro gitiyo kod yo mar dhiang' ema nyiso ji thurgi. Magi koda mamoko bende machiegni e Moneka production newsline mwakelo ni kachiel kachiel wechegi eki kuonde ma gitimore kaka gitimore gi ji motimogi E gimomiyo gitimore kumoro amora ma gitimore gi kuku margi machiegni. Ogai mar NASA Raila Amolo Odinga kawuono tero campaigns mage e kaunti ma Kisumu. Raila nowacho ni kibiro gone kura, obiro ban apeyni duto mantie e kaunti ma Kisumu kendo obiro terogi e pinje mag Amerka koch chande kuma ibiro gogi e lam, kosegogi e lam tiduogo to pedhogi kendo mamiyo kendo weche mag apaya kendo wuoth biro bet makare. E kinde go eko mane nowuotho e gwenge go eko noneno ka dhok ma kono endo siende gi otimo gik marotenge kendo nosingo ne ni kogone kura to dhogo eko obiro nyiewo ne gi tishu kaeto okete yiwgi ka dhok osetimo gimoro to yiwgi ema girundo to siende gi bet maler. Ripota marwa ma Kisumu Alan Obiero nigi ler mathoth. Dak ma Kisumo sani omor ahinya gi kit kampen uh, mane oter kod ogai mar NASA Raila Amolo Odinga e kaunti ma Kisumo. Jatelo no endo nowacho ni kibro gone kura to bro bana peyni duto mantie e kaunti ma Kisumo kendo bro terogi e, e Amerka kuma ibro gogi alam. Kata kamano endo jatelono nowacho ni dhogi nowuotho nenogi kaka siendagi chalo kendo obro kawogi to iketonigi tishu e iwgi kuma ka gisetimo gimoro to ka girundo iwgi to bro golo gik marotenge mantie e siandagi. Ne nyaka londo mar Amonika Production kowuok e kaunti ma Kisumo, an Allan Obiero. Kumachielo bende wachako wadhi e kaunti ma Mombasa, wayudo kacha chande ni mie moro ma hike nie diere ma oyangore kaka Domtila Tieno yande ne oriembo nyieke mane chuore oro mondo obi omkonye dak dalane kanyo ende kinde mane chuore nodhi e yore mag manyo gieki to chuore omiye yo mochiko dala mondo omi ang' odhi e kaunti ma Mombasa koda kuma entieno endo mi kendo ochako go mbaka gi nyieke no endo to dom tila kane noneno nyieke ni endi ichelet nodonjo ne kendo nochako manyo yo mar mondo mi oriemb go nyieke ni endi kendo kane ne oneno nyieke to nonyiso nyieke morwake maber to onyise ni yawa kata ka jaduong' kata ka jaduong' Thadayo keli ka watimo maber ahinya kuom keli nikech gokinyi Ka chopo godhiambo gokiye to wiye ba obdu ka wiye bana matek kendo ma luwore gi gi- gi momiyo ni samoro gokinyi ka gokinyi yawil moko amiya ndilego mojamuonyo ga kande magokimi kane miyoni nowinjo wach machal kama yande nochung' achung'a mowuok mochako odhi olal miro nyaka sani pok oyud wachno enoendo Thadeo nigi wach ma kolando jaodino endo mondo mi ng'ama nene To nyise ni idware ni chiegni noseme. Ripota marwa ma Mombasa George Aoko nigi leno e yo machalo kama. Mano kanyo endo migosi Thadeyo Saum mantie kaunti ma Mombasa masani ywak ahinya kaka chiege noriembone eh, jaode mar ariyo. Kar kamano endo Jabetrini wachre ni endi kane ne oa tich noyudo ka chiege ma noore ot ni mondo odhi odag ka nyendo odhi okony nyieke. Nyieke ni noriembo kane to kano ng'ise ni omwonya andela. Kata kamano endo kane ne giloso kanyo endo gi nyakalondo gi nyakalondo mar Amonika Production ne giseo malit ahinya mondo ji eko subscribe uh, mbui niendi kendo mondo gi like Ne nyakalondo mar Amone Kagoge County ma Mombasa and Joy aoko. Kaluwore gi nonro manosetim kod Amonika Production TV Newsline yuoyangore ni thoth nyiri mawuok e kaunti ni endo ma Siaya kata Imbo thothgi ok elo kulo nyinggi kaluwore gi nying ni ati nying mar Siaya no Imbo no rach ahinya kendo ok gidwar. Maendi ilero kod achiel kuom jogo eko mantie e kaunti no endo ma Kade, mantie e kaunti no endo ma Homa Bay ma Homa Bay ma lero ni ah, kane noyudo nyako moro ma nyaimbo kendo nopenje ni onya kanye nofulo nyinge maler to lakini thurgi nying thurgi ema nok nowacho kanyo endo nodhi ir dhiang' kaeto kane osechopo ir dhiang' nonyono dhiang' to dhiang' nogolo dwol mawacho ni imbo matiende ni nyako nowuok imbo Ripota marwa ma Homa Bay iluongo ni Ali Abich ne oluwo wachno kendo obro miyowago e yo machalo kama. Buda ma Kadem sani ywak ahinya kaka nyiwo mimbo sani ok dwa hulo gwenge ma giwuoke. Kata kamano endo ne giwacho ni jogo eko ma nyiri mowuok e Imbo sani kipenjo nyinggi to gibiro ng'isi ang'isa mak mana ni thurgi to gibiro ng'isi. Maendi nolenwa kod Ignorambus Alfayo mane ne osero nyako mawuok Imbo nopenje nyinge to nodwoke To kane nosedwoke, to ne nyako niendi ka nopenjo thurgi, notamre ng'ise, nodhi adhiya tir ir dhiang' ka nonyono ne dhiang', to dhiang' nong'ise ni yimbo. Ne nyakalondo mara Monica Production kowuok e kaunti Homa Homa Bay, an Ali Abich. Kumachielo kendo wachak wayudo ni e kaunti noendo ma Migori, jadolo moro Piny nodhe othanyo wang'e e kindego eko mane Jakristo na achiel nokelone achiel kuom apar siling' alufu apar to onyise ni jadolo adwa ni mondo ilemna to tich matiyo odok chien. Kaeto kane jadolo nopenje ni to to tich mane mitiyo to nong'iso jadolo ni jadolo an asemiya achiel kuom apar adwa ni mondo mi ilemna mondo tija kata ohandani omedre. Kata kamano endo jadolo nopenje ni otiyo tich mane, to nodada dhoge thi kobuono weche mag jadolo. To jadolo kendo ochako hoye mong'ise ni abiro lemoni, to mak mana ni ing'isa ane tich mitiyo. Kanyo endo e kuma ng'ani noyelo dhoge to ong'ise ni jadolo, siling' alufu apar makeloni ni adwa ni mondo ilemna mondo ohanda omedre to tich matimo En mar loso sanduku mag joma otho, kendo adwa ni mondo ilemna mondo tija omedre. Ka in jadolo, be ibiro dwokowa ni to o, in dang' ilem nade? Ilem mondo olos sandukni mang'eny, to kolos sandukni mang'eny, jomage mibiro so ei sandukugo, koso ilemo mondo ji otho mang'eny? Ripota marwa ma Migori, George Juma, nigi ler mathoth e wachno endo. Ka nowuoyo gi nyakalondo mar Ramogi, jadolono mong'ere kaka Nathaniel Oyombe nowacho ni kane nomuwo jadolo Jakristo neno nobiro gachiel kuom apar, ne omako dhoge gima notime. Kara kamano endo, ne okwayo jopiny mor kata johera mar Amonika Production mondo omi okonye gi paro tok kane ne Jakristo ne okelo ne siling aluf apar kendo onyise ni mondo olemne mondo tije odhi maber. Jadolono endo ne wachre ni en Ne obinege Jakristo noendo ni tich motimo en tij lok sanduku mag jomotho. Ne nyakalondo mar Amonica Production Group e kaunti ma Migori an George Juma. Nyakwara mogi mago bende ema chopo e giko mag winjo weche manyien gi e lak sechegi. Kiriwe mok ang' itudri kodwa kendo ka ng'orom kanye to sa achiel mar otieno wabiro kelonegi e wechegi gi nonrogi kaachiel gi kuku margi kuma ibiro kelni kod jalendo Emmanuel Ochieng' ka ng'oromo kanye to sa achiel. Oriti masani nyinga James Rabalo Kosi Warga Chieng' Rajabu. Erokamano. Yuzumon, thank you mzuri sana sana kwa kiwinyo weche manyien kod James Robalo kwa swer ga ching Rajabuz amano ni kelo ni weche manyien weche motimre koni koda kuche mkaka gituch no endo nyapora mogi za neno kaindi kanya wadwa Milton Ochieng mano father osekre mar kelo ni weche manye weche tukeza maswafi sana ni keche en sapar gi dakika purga beaches mubro kelo ni weche tuke kod Milton Ochieng'. Harmonica Production kalendo ni e chuny boma kaendi e ondamo kata e YouTube marwa er iyaro kendo subscribe e YouTube marwa ni. Wadwa mi weche mag tuke gi lakseche gi kikelo ni kodan Milton Ochieng' jaka Black machiegni. Wayudo kacha chande ni timbe mathoth sani tugo kaluwore gi nyasi mar Krismas mantiere niendi. To wach maduong' en ni jogoeko mamadho nyuka tinde ok ohero madho nyuka kaluwore gi tim moro mane notim kod ojana moro ma hike ni diere mane yande nodhi limo osiepne moro to kane oyudo ka osiepne ni onge noyudo nyathi mathis to nyathi mathis ni nong'ise ni mondo omiye nyuka. Gikone kane tokno osemadho nyuka, e koka nyathi matisni nonyise ni nyuka ma yande ogadone ogwal yande otho e iye. Kumachielo kendo wachak wayudo ni soda matinde soda matinde yanyo ji. Maendi ne nonro mane oyudi koda Monica Production ni e kinde ma iyawo soda kidwa madho soda to soda yanyi ni fu. Kuom mano tinde wachre ni ji okero yawo soda to mak mana ni imiyo jodukni ema yawo soda. Weche mag tuke ni ageno ni choponi kumoro amora ma gintiere ka gikalo mana e Amonica Production kikeloni kod an Milton Ochieng'. Nyakwar Ramogi en gima mako dho kacha chande ka wayudo ni pogruok ma intiere kind marehemu Hayati kod Mwenda Zake gi Mpumzikaji. Kama endie kaka ne wadhi e gwengego eko kendo jopiny ne ng'isowa ni ati kama endi e kaka Hayati ne chalo. Magi weche mag tukegi ibiro kelni kod ripota marwa ma Mombasa ma nitiere kod pogruok e kind Hayati, Marehemu kod mamoko. Nyakwa Ramogi mag bende mabiro chopo e giko mag winjo weche manyie weche tuke kano kelni gi Milton Ochieng Jaka Black. Kata kamano endo kubiro romo chieng' Jumapil saa ang'wen mar otieno ibiro yudo chenro mag apaka mag dak kikeloni kod an Milton Ochieng'.